געווען א בחור דא אין מענהעטן, איך בין געווען זיבעצן יאר אלט, איך האב געדארפט גיין צו א דאקטער'ס אפוינטמענט, איך האב געווארט פאר מיין חשוב'ע מאמע זאל אנקומען, און איך זע עס איז ראש האוער עיט טערטי אין די מארנינג איך בין געשטאנען לעבן א טרעין סטעישאן מענטשן קומען מענטשן גייען ס'טוט זיך טעקסיס יעלאו קעבס דאקטערס לויערס יו נעים איט און די אייבערשטער האט מיך געגעבן עפעס אזא מחשבה'לע בחור'ל איך האב באשאפן אלעס פאר דיר אלע מענטשן וואס גייען דא און וואס קומען דא איז נאר וועגן ס'גייט זיין א בחור יאסי כהן פון די זיבעצן יאר אלט וואס גייט שטיין ביי א קארנער אן א קלאודי פריידעי מארניג און מען גייט זעהן צו ער גייט קענען היטן זיינע אויגן. זייער אסאך מאל זיצט מען ביי א מיטינג, צו מ'האט שוין פריפעירט א קלאוזינג, אלל די נומבערס, עווריטינג איז ליינד אפ, עווריבאדי איז העפי, און לאסט מינוט די דיעל דאזענט ווארק אוט, קומסט אהיים נאך א טאג ארבעט צו רעדסט צו חברים, העד סאטש א הארד וויק. רבי'י, דו האסט געהאט די מאוסט סוקסעספול וויק אין יור לייף. די הייליגער באשעפער האט אנגעגרייט נסיונות פאר דיך אלל אלאנג די וועי. צו ס'איז אזאנס די ריסעפשן נישט וועמסט אריין געקומען, צו ס'איז געווען אויסגעלייגט נישט איידעלע מענטשן אויף די קלאוזינג טעיבל האסטו דיך געזעצט אויף די אנדערע זייט, די סעקרעטערי איז געקומען ברענגען קאפיס האסטו געבעטן איידעלערהייט לייג עס אראפ. פיינענשעל סוקסעס דאזענט קאוט האו מעני בילדינגס יו העוו. א מענטש גרייט זיך אן בילדינגס פאר זיך און פאר זיינע קינדער און די הייליגע באשעפער שיקט א הארץ אטאק און ער נעמט דיך אוועק פון די גאנצע פיקטשער. רבותי היטן די אויגן. שמירת המחשבה, דעטס פיינענשעל סוקסעס אז דו געדענקסט, און בטחון, ס'איז נישט כח ועוצם ידי, ס'איז אלעס פונעם הייליגער באשעפער, ער איז דער וואס שיקט די עגמת נפש, ער איז וואס מאכט און טוט, געלט איז זייער א שיינע זאך און געלט קען קויפן אסאך מצות און מעשים טובים, אבער זייער אסאך מאל איז די געלט נאר א ממוצע דיך דורכצוטראגן די עולם השקר און די עולם הזה, און געדענקן אז דו האסט א נשמה און זאלסט געדענקן פארוואס דו ביסט דא. רבותי לאמיר נישט פארגעסן אונזער תכלית, לאמיר נישט פארגעסן אונזער תפקיד, לאמיר אלע זיין גיבורים, לאמיר זיך אלע היטן די אויגן, און לאמיר נישט מעזשורן סוקסעס אין די עולם השקר, לאמיר מעזשורן סוקסעס אין די עולם הבא, אין די עולם הרחני, ווען מען גייט אהיים, שאפ איז קלאוזד, די מארקעט איז אווער, יעצט קענסטיך איינקויפן, מען דארף נישט זוכן קיין נסיונות, אבער אויב ס'קומט און די אייבערשטער שיקט, מיינט אז דו האסט די כוחות דערצו.